Ulac win yettqelliben leɛtab deg ddunit-is, lameɛna ula yiwen deg-neɣ ur imenneɛ seg-s. Leɛtab d lfakya n ddnub. Ddnub issames akk medden, issaweḍ lḥakma ɣef wat ddunit merra. Sidi Ṛebbi yenna-yas i Sidna Adem deg lǧenan n Ɛiden, Lxerṭ i teččiḍ, seg lfakya n ṭṭejṛa ɣef i k-umreɣ ur tetteḍ ara, lqaɛa tettunɛel tdemma-k, ad tmegreḍ seg-s s leɛtab. Sidi Ṛebbi inna-yas i Ḥawa, Ad am-zegdeɣ leɛtab mi ara trefdeḍ tadist, ad d-tettaruḍ dderya s leɛtab. Sidi Ṛebbi inna-yas i Cciṭan, ijerrben Adem d Ḥawa, Ad uqmeɣ lɛadawa gar-ak d wat ddunit, Seg wass-agi ad yili leɛtab d lɛadawa. Llan wid iḥesben lmumen Rebbi mi ttwaɛfan-as ddnubat-is ilaq ilaq-as ad imneɛ si leɛtab. Lameɛna lmumen, mi yella d aḥeqqi gar wid yellan mazal d aklan n Cciṭan, Ur imneɛ ara seg leɛtab, ala xaṭer Cciṭan isḥerres arraw-is ad qehhren iḥeqqiyen. Ittwakteb, wid i rkul yebɣan ad idiren s ttuqqa di Sidna Ɛisa Lmasiḥ, ad ttuqehren. Lameɛna issin tayetmaten tisetma ayen i rkul d ccer s wass i iɛebbu Cciṭan ad isseɣli lmumen, Ṛebbi yettarra-t d lxir i warraw-is. Nessen di kulci Ṛebbi ixeddem i lxir n wid i t-iḥemmlen, n wid ittusawlen s lqesed-is. S yewca, d ubeḥri ameqqran ikkaten ɣef ṭṭejra sseǧehden iẓuran-is, akken i lɛatab d uqehhar, ma iqabel-iten lmumen s lefhama, sseǧehden laman-is ttarran-t d win ibedden s ẓẓwer, mebla ma yettayes. Ihi amezwaru iḍ-agi ayetmaten di setma if fehmet win yebɣan ad yili d amaseḥi ikemlen isefk-as ad yerju leɛtab ad ihegg iman-is i wakken ur d-ittayes ara di lweqt ujerreb. Ma nettraju leɛtab di lebɣi Rebbi, imiren mi ara d-yas ur aɣ-ittneqlab ara. Ula yiwen ur izmir ad iruḥ ar lǧar-is, ad yerḍel kra n ṣṣber d tazmert i lweqt n lɛatab d uqehher. Yelzem-as i mkul lmumen ad ijmeɛ deg iman-is ayen i s-ilaqen i wakken ad iṣeḥḥi deg yir wass, ad yili d lɣaleb ibedden s lǧehd. Inna-d Sidna Ɛisa i wid ilan d lmumnin-ines di ddunit merra, Ad ken-sellmen ɣer lɛatab, ad ken-nɣen. A s ukerhem gar leǧnas i rkulef ddemma g isem-iw. I lmumen tidet, ad yili amenɣi gar-as d lerwaḥ imcumen, a lxaṭer izad lbaṭel lmaḥiba lḥasab ameqqran, a tt-isemmiḍ. I wakken ara yeffeɣ d lɣaleb, isefk-as i lmumen ad isels imanij iman-is s lḥarǧ i Rebbi, i wakken ara yezmer ad iɛaṣṣu tiḥila n cciṭan. Ad isseǧhed iman-is deg Ssid-is s lǧehd n tazmert-is netta. Win ibedden zat ɛadaw-is, ur ittmuqul ara ɣer lqaɛa mi ara yennaɣ yid-s. Ad yerfed s wallen-is ɣer Rebbi. Akken i lmumen, deg wass ujerreb ad yerfed wul-is ɣer Rebbi, ad iṭaleb tazmert sɣur-s. Win yettqelliben tazmert a Rebbi ad yeɣleb aɛdaw-is cciṭan, yessefk-as ad iddu d Rebbi kul ass, iwakken mi ara yeḥwaǧ tazmert-is ad yaf lmenɛa ɣer uyeffus-is. Acḥal n medden deg ddunit ttqelliben Rebbi ala di lweqt ujerreb d lɛatab, mi kulci yettili bxir, tettun Rebbi, tebɛen cehwat-nsen. Ur as-yessefk ara i bunadem-nni ad iɣil ad yawi kra sɣur Ssid-is. Lenbya ǧǧan-aɣ lmithal, Nutni ddan d Ṛebbi kul ass. Sidna Ibrahim idda d Ṛebbi ittusemma d Xalil Llah. Sidna Musa idda d Ṛebbi di lxali. Mi d-isseɣli Ṛebbi lḥekma ɣef tmurt n Maṣer, Musa imi idda d Ṛebbi ikker, issufeɣ lǧens-is syen d lɣalbin. Lameɛna awal Ṛebbi isfehmeɣ-d mačči dima i d-issemraɛ arraw-is seg ccer. Win yeqqaren lektub ad fehmen, llan aṭas n lmumnin yesɛeddan lɛatab, llan kra yesɛeddan lmut. Ṛebbi ur ten-issemneɛ ara seg wayagi, lameɛna idda yid-sen di lɛatab-nsen. Kunwi yettḥessisen, imken d lebɣi Ṛebbi ad ken-issemneɛ seg lɛatab, lameɛna imken d lebɣi-ines ad tɛatbem f udem-is. Isnet, ibɣa ad yili yid-wen di lɛatab, ad ken-isseǧhed deg yir wass,

Mi ara yennaɣ d cciṭan, lmumen yelzem-as ad iddem isekinen n Rruḥ Ṛebbi yellan d Awal Ṛebbi. Llan aṭas n lmumnin n Sidna Ɛisa yettuḍeggren ɣer lḥebs ɣef yiǧal n aman-nsen, mačči ɣef kra n lbaṭel ay xeddmen. Sliɣ ɣef aṭas deg-sen deg tmura n ccerq n Luṛup yufan iman-nsen di lḥebs ala s llebsa ay lsan. Lameɛna, acu i sen-ixuṣṣen mačči d lqecc, lameɛna d Awal Ṛebbi. Numen ad t-ɣren kul ass, yuɣal fell-asen am lqut. Acḥal deg-sen ulama ur sɛan ara tektabt n Wawal n Rebbi, ttɛawaden deg yixemmimen-nsen ayen ḥefḍen si lektub, si temẓi-nsen. Awal-nni yuɣal fell-asen d ṣṣebber d lǧehd i ten-ismenɛen si tazmert n cciṭan ibɣan ad ten-iɣleb s lxuf. Ayetmaten d isetma, deg tmurt llan wid isɛan Awal n Rebbi, iḥemmlen ad t-ɣren, lameɛna at uxxam Serɣant, tufam iman-nwen mebla tektabin-nni i ɛazizen fell-awen. Win iḥefḍen imeslayen n wawal n Rebbi, ara tafem deg tektabin, yaw nceggeɛ asɛa asɛa. Ma yiwen wass tufiḍ iman-ik mebla tektabin-nni ɣef ddemma u qehher n wat uxxam, ad tzemreḍ imiren ad tɛawdeḍ deg yixemmimen-ik ayen tḥefḍeḍ. Awal-nni ad d-yuɣal fell-ak d tazmert ara k-isseǧhden di lweqt n lxuf.

Lmumen yessefk-as ad idɛu Ṛebbi kul ass, kul taswiɛt, i wakken ara iṣeḥḥi deg yir wass. Ittwakteb, Qeṛbet ɣer Ṛebbi, ad iqeṛṛeb ɣur-wen. Dɛwa n ṣṣeḥ uḥeqqi tesɛa tazmert tameqqṛant. Wid iqehṛen Umasiḥi, ama deg lḥebs ama deg uxxam-is, ur zmiren ara a s-kksen lemɛaceṛ-agi d Ssid-is, ulamma Sɣarayen tiktabin-is. Akken ttheggiɣ nnuba-agi, sɛiɣ zdat-iyi lḥasab n wussan d kra n wawal Rebbi kul ass. Ass-agi, ttwaketben imeslayen-agi d nnehhu fell-i i wass-a. Lmumen i ttdɛun Rebbi aṭas, ad iqabel lbaṛakat tameqqrant. Win i ttdɛun Rebbi ala tikwal kan, ad iqabel ɣur-s ala d cwiṭ n lbaṛaka. Lmumen, ur nettdaɛwar Ṛebbi meṛṛa ad yaf ulac lbaṛaka meṛṛa deg ubrid-is. A aytmaten d isetma, heggit iman-nwen i wass ujerreb, deɛɛut Ṛebbi kull ass, kull ssaɛa, i wakken ur tetteɣlayem ara deg wass ujerreb, ad tbeddem, ad tǧehdem di lǧehd n tazmert n Ssid-nwen.

Ila yiwen lmumen n Sidna Ɛisa yennan, Ur cfiɣ ara rebɛa n ssaɛa deg tudert-iw merra mi ur sḥusseɣ ara tilin n Sidna Ɛisa yid-i. Ɛni tzemrem ad tinim kunwi, deg wayen akk txeddmem deg yiḍ deg wass, tettḥussem tilin n Sidna Ɛisa yid-wen? Nekk xuṣṣeɣ deg wayagi. Lameɛna win yebɣan ad yili d lɣaleb yessefk-as ad yesḥuss tilin n Ssid-is yid-s ama deg lweqt iwɛaren ama deg lweqt mi kulci ila bxir, Ḥassiset i imeslayen ara wen-ɣreɣ seg Wawal n Ṛebbi, Tiktabt Ṛṛuman, tasuṛet tmanya, laya waḥed u tlatin. Jemɛet imeslayen-agi deg wulawen-nwen, ad tecfum mi tufam yewɛer lḥal deg ddunit-nwen, mi ara ken-yettɛettib Cciṭan s tiḥila. Ulac yiwet n lḥaǧa deg ddunit, irkul, izemren ad ken-iferq ɣef Lmasiḥ d lmaḥiba i yesɛa fell-awen. Cciṭan ibɣa ad issemmen i kul umasiḥi belli ila weḥd-s yiwl wa. Lameɛna yettwekteb, Ma ila Ṛebbi yid-neɣ, wi ara ɣ-ixalfen? Win ur neɛtiq ara mmi-s, lameɛna i t-isselmen fell-aɣ akk, amek ur aɣ-d-ittak ara diɣ neḥwaǧ akk yid-s? Wi ara iccetkin ɣef id ittwextaren s Ṛebbi, d Ṛebbi i ten-iḥesben d iḥeqqiyen. Wi ara iḥekmen fell-asen, d Ɛisa i yemmuten yerna yeḥya-d, yettili ɣer uyeffus n Ṛebbi yettcafeɛ deg-neɣ. Wi ara aɣ-iferqen d lmaḥiba n Lmasiḥ, ɛni d ddiq, neɣ ccedda, neɣ aqehheṛ, neɣ llaẓ, neɣ aɛaru, neɣ lxuf, neɣ iskin? Deg leḥwaǧ-agi akk, nella d lɣaleb i nerna akkin s win i aɣ-iḥemmlen. Ɣur-i ttaḥqiq, la lmut, la tudert, la lmalayek, la lḥekumat,

Neqreb wass-nni mi ara yettujerreb laman-nneɣ. Wid iqqaren llan d lmumnin ur nesɛi ara lsas iqwan ad ɣlin ass-nni. Ma d win iqeblen Sidna Ɛisa mačči kan d ameslak-is lameɛna d Ssid-is, iḥekmen ɣef ayen akk ittxemmim, ayen ixeddem, ad yezmer ad iɣleb Cciṭan, ad iɣleb lxuf, imi yettili Ssid yid-s. Iqqar Sidna Ɛisa i kul lmumnin iṣiḍ-agi, Ur ak-ttanefɣreɣ maḍi, ur k-ttaǧǧaɣ ara maḍi, Ihi s ẓẓur tzemreḍ ad tiniḍ ssid-d amaɛun-iw, ur ttagadeɣ acemma, acu ara yexdem bunadem? Anezgum ittili kul ass, ama i win ilan d lmumen ama d win ur nla ara. Ɣur-i yiwet tektabt bɣiɣ ad ceggɛeɣ i wid ara yektben. Deg-s llan imeslayen seg wawal Rebbi, imeslayen n ṣṣebber d lzewwer i wid irkul iɛatben. Taktabt-agi tettili s tefransist neɣ s tɛarabt, yisem-is tefransist Face à chaque jour. Ma tebɣam ad tqeblem tektabt-agi, ktbet-iyi Lalla Werdiya, boîte postale 141

i wid iḥemmlen Sidna Ɛisa Lmasiḥ ɣef lweqt-agi diɣen. Nubat-agi i snat ttawḍent ɣur-wen ɣef lmuja talmast, mitin u xemsa lmitrat, 1467 kilowert n Radio Monte Carlo. Beslama ay tmat di setma, fiḥel acu ttɛabga i yellan fell-awen, ad ken-yessebr Rebbi, ad ken-iɛawen